Саха норуотун чулу, бас-көс дьоно, үөрэхтээхтэрэ уон сэттис үйэ сэттэ уон сылларыттан саҕалаан бэйэни салайыныы быраабын уруккаттан туруорсубуттара. Тыгын Дархан сиэнэ Маһары Баһыыкап Россия ыраахтааҕытыгар Москваҕа икки төгүл бара сылдьыбыта. Бороҕон улууһун кулубата Сэһэн Ардьакыап Екатерина ыраахтааҕыга сахалар тустарынан былааны илдьибитэ. Өрөспүүбүлүкэбит судаарыстыбаннаһын олохтонуутугар олук уурбут дьоммутунан Алексей Кулаковскай, Өксөкүлээх Өлөксөй, Василий Никифоров күлүмнүүр, Максим Аммосов, Платон Ойуунускай, Степан Аржаков, Исиидэр Барахов уонна даатыктар буолаллар. Кинилэр сүҥкэн үлэлэринэн тыһыынча тоҕус сүүс сүүрбэкки сыллаахха муус устар сүүрбэ сэттэ күнүгэр РСПСР Президиумун киин кэмитиэтин уурааҕынан Саха автономнай сэбиэскэй социалистическай республиката тэриллибитэ. Бу күнтэн ыла судаарыстыбынас өйдөбүлэ киирбитэ, өрөспүүбүлүкэ олоҕор улахан дьайыыны оҥорбута. Сэбиэскэй Союз ыһыллар уустук кэмнэригэр тоҕус сылларга Саха духовнай сэбиэтин председателэ Михаил Ефимович Николаев РСФСР народнай депутаттарын съеһин трибунатыттан өрөспүүбүлүкэ статуһун үрдэтэн Российскай Федерация иһинэн сувереннай судаарыстыба таһымыгар таһаарарга этии киллэрбитэ. Балаҕан ыйын сүүрбэ сэттэ күнэ саха норуотун олоҕор чахчы да быһаарыылаах уонна суолталаах күнүнэн буолар. Тыһыынча тоҕус сүүс тоҕуон сыл бу күнүттэн өрөспүүбүлүкэ бэйэтин социальнай-экономическай сайдыытын, нэһилиэнньэ олоҕун-дьаһаҕын тупсарыыга тугу ордук чорботорун, ханнык хайысхалары сүрүн оҥосторун бэйэтэ быһаарынар кыахтаммыта. Судаарыстыбыннас норуот саамай сайдыыта. Тыһыынча тоҕус сүүс тоҕуһун биир сыл алтынньы ыйыгар Саха Республикатын Президенин дуоһунаһа олохтоммута. Ахсынньы ыйга бастакы президеннан Михаил Николаев анаммыта. Саха сирэ автономнай республика буолбутун кэннэ көмүһү, алмааһы, таас чоҕу хостооһун, энергетика, промышленность сайдыбыттара. Үөрэҕиригэ, искусство, литература эйгэтигэр атын да хайысхаҕа үгүһү ситиспиппит. Михаил Ефимович Николаев республика туһугар элбэҕи ситиспитэ. Кини сүрүн идиэйэлэрэ төрүт сокуоммутугар киирэн күн бүгүҥҥэ диэри дойдубут социальнай-экономическай сайдыытын ситиһиилэринэн бигэргэтиллэ, барыбыт уйгутун түстүү тураллар. Балаҕан ыйын сүүрбэ сэттэ күнүнэн, Саха Республикатын Судаарыстыбыннаһын күнүнэн, Тэйиччи тоҕус сүүс тоҕуон икки сыл муус устар төрдүс күннээҕи Саха Өрөспүүбүлүкэтин төрүт сокуона Саха Өрөспүүбүлүкэтин демократическай быраабы тутуһа судаарыстыбанан билиммитэ. Онон республикабыт судаарыстыбата буоларын быһыытынан бэйэтэ ураты буолар билиэлээх. Ол курдук, судаарыстыбаннай дьарылыктаах, былаахтаах уонна өрөгө ырыалаах. Бу туһунан тыһыынча тоҕус сүүс тоҕус уон икки сыл муус устар төрдүс күнүнээҕи Саха Республикатын төрүт сокуонунан сүүс түөрт уонус ыстатыйатыгар официальнайдык ойуулаан суруллубута. Өрөспүүбүлүкэ судаарыстыбаннай дьарылыгын гербэтин тутула өрөспүүбүлүкэ уон иккис ыҥырыылаах Үрдүкү Сэбиэтин он алтыс сессиятыгар ылыллыбыта. Онно күн бүгүҥҥэ диэри уларыйа илик. Саха Республикатын гербитигэр Тугүрүк күн тулатыгар сэттэ ром курдук кристаллар уонна Республика Саха Якутия уонна Саха Республиката диэн суруктарынан тулаламмыт, тugрумта ойууламмыт, ол ортотугар Өлөөнөр үс таастарын уруһуйдарыттан ылыллыбыт былыргы былаахтаах ааттаах киһи ойууламмыт. Өҥнөрүгэр күн үрүҥ көмүстүҥү, аптаах киһи хараҥа кыһыл, тулалааһына хараҥа халлаан күөҕэ, кэргэлэ уонна суруктара маҥан өҥнөөхтөр. Былааҕы күөрччи туппут аттаах киһи уруһуйа Верхоленск куораттан үһэ Шишкино дэриэбинэ таһыгар баар тааска ойууламмыт уруһуйдартан ылыллыбыта Бу тааска уруһуйдары биһиги эрабыт алтыс, тохсус үйэлэргэ сахалар төрүттэринэн буолар, куркааннар оҥорбуттарынан биллэр уонна норуот баай нэһилиэстибэтинэн буолар. Былааҕы күөрэччи туппут аттаах киһи республикаҕа олорор норуот түмсүүтүн көрдөрөр Былааҕы норуот биир буолуутун уонна модунун, былааһын уонна судаарыстыбаннай тутулун көрдөрөр. Оромбиктыы киэргэллээх хотугу омуктарга киэҥник тарҕаммыт ойуу буолар уонна кырыыламмыт алмаас кристалликтарыгар ханыылаһар. Сэттэ ахсааннаах орнамент быһыытынан ойуулар биһиги кыраайбытыгар олохсуйан олорор биир дьылҕалаах сэттэ омук норуотун саха нуучча эбээн эбэҥки чукча долгаан дьукагыыр бэлиэтиир сырдык халлаан күөх өҥ чиэһи эрэллээх тутулу бөгэ уонна истиҥ сыһыаны бэлиэтиир маҥан өҥ уонна үрүҥ көмүс өҥ дьон истиҥ иэйиитин уонна ыраас санаатын көрдөрөр саха өрөспүүбүлүкэтин судаарыстыбаннай дьарылыга сө судаарыстыбаннай дьарылыгын Туһунан Саха Республикатын тыһыынча тоҕус сүүс тоҕуон икки сыл ахсынньы сүүс-балтыс күнүгэр тыһыынча икки жүз саҕуон ахсыс номердаах сокуонунан ылыллыбыта. Автордарынан Осипов, Парников, Игнатьев, Потапов буолаллар. Россия Судаарыстыбынай геологическай регистрытыгар сүүс оҕуһун иккис номеринэн киирбитэ. Саха Өрөспүүбүлүкэтин былааҕа, Саха Өрөспүүбүлүкэтэ Ил бэлиэтэ, Ил Түмэн мунньаҕа тыйынча тоҕус сүүс тоҕуон икки сыл алтынньы уон төрдүс күнүгэр ылыммыта. Арассыыйа геральдическай регистрга сүүс оҕоҕо үс нүөмэрин бэлиэтэммитэ. Саха Республиката Ил былааҕа прямоугольнай полотнище буолар. Түөрт тэҥ сытыарыы полоскалардаах сырдык халлаан күөх, маҥан, кыһыл уонна от күөх дьүһүннэрдээх. Халлаан күөх полоската ортотугар маҥан төгүрүмтэ баар. Былаах күнүгэр күөх халлаан үрүҥ күн уонна хаар маҥан балаһа дьүөрэлэһиилэригэр хоту дойду кэрэтин ол гынан баран тыйыс айылҕалаах сиригэр айар үлэлиир дьон ыраас санаатын, сиэрин-майгытын кэрэһэлиир. Ону таһынан үрүҥ күн көлүөнэттэн көлүөнэ утумнаах ситимин уонна төрүттэрбит төрүт итэҕэллэригэр ытыктабыл бэлиэтин көрдөрөр. Өккөх-өҥ, өҥ-быйаҥ, барҕарыы, сайдыы, доҕордоһуу уонна сомоҕолоһуу бэлиэтэ. Кыһыл өҥ олоххо тардыһыыны, кэрэҕэ уһуйууну, төрөөбүт дойдуга бэриниилээх буолууну уонна көлүөнэлэргэ ытыктабылы бэлиэтиир. Саха Республикатын өрөгөйүн ырыата Саха Республикатын ил бэлиэтэ буолар. 2-4 сыл от ыйын уон биэс күнэ Саха Республикатын сокуонунан бигэргэммитэ. тылларын автордара Савва Тарасов уонна Михаил Тимофеев, композитор Кирилл Герасимов. Барҕа байыаннаах сахам дойдута, модун Россия киэн туттуута, өркөн өрөгөй туйгун-туойдун, үүнэр үйэҕэ үрдүү туруохтун! Ытыктабыллаах нэһилиэкпит олохтоохторо! Балаҕан ыйын сүүрбэһиттэ күнэ Саха Өрөспүүбүлүкэтигэр улахан суолталаах күн. Тыһыынча тоҕус сүүс тоҕуон сыл бу күн судаарыстыба суверенитетын туһунан декларация ылыныллыбыта. Саха Өрөспүүбүлүкэтин судаарыстыбаннаһа бигэргэммитэ. Бу историческай суолталаах докумүөн өрөспүүбүлүкэбит инники тутулуга суох сайдарын түстээбитэ. Ол күнтэн ыла отут сыл ааста. Биһиги иннибитигэр үгүс сыал-сорук туруоран, өрөспүүбүлүкэбит экэнэмиичэскэй, социальнай сайдыытыгар үлэлии-хамсыы сылдьарбыт ол туоһутунан буолар. Төрөөбүт өрөспүүбүлүкэбит инники сайдыытыгар, нэһилиэк олоҕун таһымын үрдэтиигэ бары бииргэ ылсан үлэлиэх тустаахпыт. Оҕолорбутун, кэнчээри ыччаппытын чиҥ билиилээх, үрдүккэ тардыһыылаах гына иитиэхтээхпит. Тыа сиригэр олорор буоламмыт, өбүгэбит дьарыгын умнуо суохтаахпыт. Дьиэ-уот туттан, бэйэбитин хааччынан быр-бааччы олоруохтаахпыт. Саҥа тутуллубут спорт саалыгар дьарыктанан, чөл олох суолун тутуһуохтаахпыт, доруобуйабыт тупсарыгар дьарыктаныахтаахпыт, күрэхтэргэ кыттан инники күөҥҥэ сылдьыахтаахпыт. Культура кэрэ эйгэтигэр үүнэр көлүөнэбитин уһуйуохтаахпыт. Бары бииргэ түмсэн, сомоҕолоһон, нэһилиэкпит инники сайдыытын түстүөхтээхпит. Күндү биир дойдулаахтарым! Саха Өрөспүүбүлүкэтин Судаарыстыбаннаһын күнүнэн олохтоох нэһилиэк дьокутааттарын сэбиэтин аатыттан итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибин! Чэгиэн-чэбдик олоҕу, бары үтүөнү, үрдүк ситиһиилэри сарсыҥҥыга эрэли баҕарабын!